Yesu nonyisore kendo ni jopuonjrene e nam Tiberia. Nonyisore kama, ne nitie Simon Petro gi Thoma miluongo ni Rut kod Nathaniel Jakana dala mar Galili gi yawuot Sebedi gi jopuonjrene moko ariyo. Simon Petro nowachonegi niya, Adhi lupo. Ne giwachone ni, Wan bende wadhi kodi. Ne gidhi, ne giidho e yie gikanyono, to otieno duto ne ok ginwang'o gimoro. Kane piny koro oru, Yesu nochung' e dho nam, to jopuonjrene ne ok ong'eyo ni en Yesu. Eka Yesu nowachonegi niya, Nyithindwa, un gi dek moro? Ne gidwoke ni, Ooyo. Nowachonegi niya, Boluru gogo e dir yie bat kor achwich to unuyudi. Ne gibolo kendo koro ne ok ginyal ywayo gogo nikech rech ne ng'eny. Eka jopuonjreno ma Yesu nohero nowacho ni Petro ni, En Ruoth. Ka Simon Petro nowinjo ni en Ruoth, notweyo nangane e nungone nikech ne en duk, mochikore e nam. To jopuonjre mokogo nobiro gi yie ka giywayo gogo gi rech nikech ne ok gibor gi dho wath, to ne en kar wath piero apar achiel. Ka gigo e wath, ne gineno mach mar mirimbi kanyo, gi rech koket e mach gi makati. Yesu nowachonegi niya, Kelieuru rech ma umako sani. Simon Petro noidho ei yie kendo noywayo gogo e wath kopong' gi rech madongo piero apar achiel gi piero abich adek. To kata rech ne ng'eny kamano, gogo ne ok oyiech. Yesu nowachonegi ni, Biuru ugagi. To onge ng'at achiel Kuom jopuonjre ma ne nyalo penje ni, In ng'a? Ne ging'eyo ni en Ruoth. Yesu nobiro nokawo makati momiyogi gi rech bende kamano. Mani ema timo ndalo mar adek ma Yesu onyisore ne jopuonjre bang' Ko se chi wa ku do no to. Kane gisegago, Yesu nopenjo Simon Petro niya, Simon wuod Yohana, Ihera moloyo magi? Nodwoke ni, Ee Ruoth, in ing'eyo ka eri. Nowachone niya, Pidh nyithi romba. Nopenje kendo mar ariyo ni, Simon wuod Yohana, ihera? Nodwoke niya, Ee Ruoth, In ing'eyo ni aheri. Nowachone ni, Kwa romba. Nopenje kendo mar adek niya, Simon wuod Johana, ihera? Petro noparore nikech nopenje mar adek ni, Ihera? Kendo nowachone ni, Ruoth, in ing'eyo weche duto. Ing'eyo ni aheri. Yesu nowachone niya, Pidh romba. Adier, adier, awachoni, kane in rawera, nitweri kendi, kendo niwuotho kami er. Ka nidok ng'at moti, nirie lweteni, kendo ng'ama chielo notweyi, kendo noteri kama ok idwar. Wachni nowacho konyisogo tho manade ma nomigo Nyasaye duong'. To kosewacho wechegi, nowachone niya, Luwa. Petro nolokore moneno japuonjre ma ne Yesu nohero ka luwo bang'gi. En ema noyiengore e agogi Yesu kar chiemo cha kendo nopenjo ni, Ruoth, En ng'ano ma nondhogu? Petro koneno jalo nowacho ni Yesu niya, Ruoth, to jali to? Yesu nowachone ni, Kadwaro obed nyaka abi, En wachni koso? In luwa. Wachni nolandore kuom owete ni japuonjreno ok notho. Yesu ne ok owacho ni ok notho, to ni ka dwaro obedi nyaka abi. En wachni koso? Jali e japuonjreno ma bet janeno kuom wechegi, kendo en ema nondikogi, kendo wang'eyo ni nenone en adier. To nitie bende gik mang'eny ma Yesu notimo. Kada ondikgi gi duto achiel achiel, agalo ka piny ngima ok dirom